Għandi miegħi lil Kane Said, Kane ġej mill-Responsible Gaming u niddiskutu ħafna suġġetti interessanti. U jiena minn min hemmhekk inkun naf anki xi tkunu qegħdin eh, u l-ilmenti jew inkella suġġerimenti li taddulna intom permezz tal-paġna tagħna ta' Facebook. Palma kellna l-aħħar li kien qiegħed magħna Kane fil-verità irċevejna Messaġġ mill-Awstralja 15 ilu, kif aħna kejn? Nsab tajjeb, fil-waqt li nsallimlek, Jiena l-istess lek, grazzi. telespettaturi kollha li jkun għadin iseguna. Jiena nirringrazzjak tal-qijat magħna u tal-li tażel anki l-programm niskata biex darba kultant tiġi u taqsam l-arfin tagħkom magħna bħala anki fondazzjoni, għax intom fondazzjoni tal-lob responsabli, pero Jiena llum nixtieq nifoka ftit fuq dawn in-nies li ħansejħilhom hekk il-vittmi. Jiena ma nafx issejħulhom intom fil-verità lil dawn il-persuni. Dawn huma persuni li sfortunatament ibatu minn vizzju dan huwa l-vizzju tal-logħob. Imma fil-verità jiena ikollhom bżonn l-għajnuna. Narhom ishom vittmi wkoll għaliex forsi ma jkunux jafu how to go about it allura l-vizzju qisu jikolhom jew jew jirkibhom. Ekku, ekku, nixtieq nagħmilha ċara li l-vittmi eh, mhumiex huma biss il-persuni jkunu għaddejjin mill-vizzju, imma ukoll il-persuni tal-madwar il-maħbubin tagħhom. Eh, nixtieq nibda Angela billi nsemmi daqsxejn eh, sinjali li persuna li tkun għaddejja mill-vizzju tal-logħob turi u importanti li l-persuni tal-madwar iżommu daqsxejn għajnejhom miftuħin x'inhuma dawn is-sinjali. Normalment dawn ikunu sinjali li jwasslu għal problemi finanzjarji bankarji. Mela, persuna tkun qed tbati bil-vizzju normalment tobsor li pereżempju jkollha ammont ta' flus aktar il-bank, meta fil-fatt ma jkollhiex. Ikollha ħafna cards tal-bank li fuqhom ikollha ftit flus. Ikollha problema bid-dejn. Sfortunatament tibda tirċievi SMSs, telefonati ta' persuni li jkunu qegħdin jiġru wara din il-persuna vvizzjata biex trodd il-flus l-UE. Imma allura dawn il-persuni li kollhom dan il-vizzi u jkunu qed jilagħbu jonfqu ħafna flus. Xtejd li għalihom il għaliex jekk jkollhom eh, dawn l-affarijiet qishom kollha ġejjin jew jisparaw lehom bħal mhm. ħafna cards imma dawn il-cards forsi jkunu bla mhm. flus, mhm. kontijiet allura nies ikunu qed jiġru warahom. Eh, żgur mhux se juru lin-nies ta' madwarhom bis-sitwazzjoni li jinsabu fiha. Ekku, normalment, kif ngħidu, iżommu kollox għalihom. Mistur, ekku. Imma kif jgħidu, kif jgħid il-Malti, il-ġarra ġejja u sejra fl-aħħar tinkiser. U l-affarijiet sfortunatament isiru evidenti meta l-persuna tiġi darha mal-ħajt eh, jew inkella tmiss il-qiegħ. Jiġifieri eh, tibda milli eh, tirċievi l-paga fix-xahar, tonfoqha fil-logħob flok fl-affarijiet essenzjali li tkun tista' tħallas għal uliedha, għal familtha. Sfortunatament dawn il-problemi finanzjarji jibdew iwasslu wkoll għal problemi oħrajn. Problemi oħrajn fil-familja. Nisimgħu b'każijiet fejn il-persuna sfortunatament tinġibdilha l-attenzjoni u ma tkunx trid taf. issir vjolenti. Problema twassal għal problema tal-vjolenza domestika. Jiġifieri dawn huma kollha stejjer persuni li għandhom bżonn lajnuna dejjem nirrepeti li persuna eh, tagħmel l-aktar żewġ passi importanti li tifhem li hi għandha problema u li tifhem ukoll li hi għandha bżonn l-għajnuna. U llum il-ġurnata, grazzi wkoll għall-Fondazzjoni Lob Responsabbli, l-għajnuna qiegħda hemm u aħna l-għajnuna nagħtuha kif nistgħu. Eħe, imma t-telespettaturi tagħna x'għandhom jagħmlu biex anki iżjed mill-persuna li vvizzjat, in-nies tal-madwar biex ikunu jistgħu jagħmlu Jew intom ittuhom helping hand, speċi ta' kif kif se jġebdu biex jilħqukom lilkom? Normalment il-persuni tal-madwar li vvizzjat iħossuhom imdejqin. Jiena naħseb dawk iġibu iżjed iżjed peace mill-oħrajn. Hawnhekk qegħdin naraw anki promo wara anki bil-free phone number u b'kollox. Ekku, ekku.
Li persuna tal-madwar tħossha ħatja li t-tort tiegħi, pereżempju, li l-partner tiegħi beda jilgħab jew it-tort tiegħi li ninsabu fi problemi finanzjarji, sens barra sens ta' ħtija dwejjaq kbar. Din hija normalità, jiġifieri hija normali li persuna tal-madwar tħossha hekk. Aħna qed nitkellmu fuq persuni ta' madwar li huma maturi, għax imbagħad ma ninsewx għandek it-tfal, Jekk hemm xi telespettaturi jixtuqu jitkellmu magħna tistgħu tibqgħu anonimi anki jekk għaddejtu jew għaddejjin minn sitwazzjoni bħal din il għaliex tiskanta telefonata bħalma kellna dak il-messaġġ minn telespettatri Tagħmel ġid. Tagħmel ħafna ġid. Ċemplulna 27888870 jekk tixtiequ taqsmu l-esperjenza tagħkom magħna jew hekk addirittura għaddejjin minn xi sitwazzjoni bħalissa. Ta' dan ngħidulkom grazzi. Angela, inti semmejt it-tfal. It-tfal ukoll jgħaddu mill-istess sintomi ta' adult, jiġifieri t-tfal ikunu imdejqin bis-sitwazzjoni tal-ġenituri tagħhom. Ekku, ekku. U sfortunatament ukoll problema twassal għall-oħra li jista' jagħti l-każ li t-tfal jibdew jonqsu mill-attendenza fl-iskola, jibdew jinqatgħu għalihom, il-ħajja soċjali tagħhom jibdew jaqtgħuha. Jiena nħeġġeġ lil persuni adulti tal-madwar l-ivvizzjat biex jużaw is-servizzi ta' għajnuna tagħna tal-Fondazzjoni. Iċemplu fuq il-1777, dan huwa free phone, tistgħu iżżommu l-anonimità assoluta tagħkom u aħna ħa nżommu l-kunfidenzjalità tagħna. Ċemplu, nisimgħu l-istejjer tagħkom u ngħinukom kif nistgħu. Barra minn hekk, Angela, nixtieq nagħmel punt importanti ħafna li għadna kemm għamilna daqsxejn ta' revamp fil-websajt tagħna, nedejna websajt ġdida taħt l-istess indirizz biex ma nħawdux lin-nies, www.rgf.org.mt. Għamilna websajt aktar user friendly għall-għajn biex inkunu aktar qrib is-soċjetà hemm barra. Imma fl-istess ħin żammejna l-faċilità taċ-chatline. Bottom right hand corner hemm dik l-icon ħamra tistgħu tagħfsu fuqha u titkellmu flok bit-telefon tiċċettjaw mal-istaff imħarreġ tal-Fondazzjoni. Barra mill-websajt il-ġdida, Nixtieq ukoll insemmi l-rikjesti ta' esklużjoni, dejjem nirrepeti, persuna tista' iċċempel fuq il-wieħed seba' seba' seba', titkellem mal-istaff tagħna, tagħmel appuntament, tiġi fl-uffiċini tagħna, importanti li ġġib ID card magħha, u nimlew id-dettalji tagħha fil-Central Database System, id f'id mal-Awtorità Maltija għal-Logħob, fejn din is-Central Database System hija maqsuma mal-każinòs, kwinet tal-logħob u swali tal-bingo dejjem liċenzjati mal-Awtorità Maltija tal-Logħob. Kemm hu sabiħ, know your limit, when the fun stops, stop. Ekku. Kemm importanti, kemm hu messaġġ qawwi propju dan li qegħdin tellgħu hawnhekk fuq l-iskrin tagħna kemm importanti li persuna tikkontrolla lilha nnifisha mhux il-logħob jikkontrollak. Aħna bħala fondazzjoni Angela m'aħniex kontra li persuna tmur tilgħab f'attività rikreazzjonali ta' divertiment dejjem jekk iżżomm mal-linja tal-kontroll, linja tal-kontroll finanzjarja u linja tal-kontroll ta' ħin. Hemmhekk persuna jekk timxi mal-linja tal-kontroll tagħha ma fiha xejn ħażin, kulħadd għandu d-dritt jilgħab, kulħadd għandu d-dritt jieħu pjaċir mit-tfal tagħna għall-adulti u l-anzjani tagħna. L-importanti li jimxu mal-linja tal-kontroll. Kemm nagħmel daqsxejn punt importanti kont qed insemmi l-rikjesta ta' esklużjoni, persuna tista' teskludi lilha nnifisha għal sitt xhur, sena jew perjodu indefinit. Meta qed tgħid teskludi ruħha minn xiex? minn land-based gaming parlours. X'inhuma dawn land-based gaming parlours? Għandek, nirrepeti, każinòs, ħwienet tal-logħob u swali bingo halls dejjem liċenzjati mal-Awtorità Maltija tal-Logħob. Imma biex jifhmuna t-telespettaturi tagħna, jiġifieri jekk persuna li qed tarana u tkun, jien naf, tħobb tmur fil-bar ta' maġenbna u hemmhekk Forsi jilagħbu ftit logħob eh, tal-azzard, jilagħbu jien naf, jilagħbu. Em, Di tista' tmur istess tgħidilhom li jekk tidħol biex tilgħab i- iwaqfuha ma jżommux qed nifhem sew jiena u tiġi Il- eskluża kif kif taħdem L-esklużjoni, is-sistema. l-esklużjoni taħdem għal swali dejjem li tkun liċenzjata mal-Awtorità Maltija tal-Logħob. Ħwienet, bars li ma jkunux liċenzjati mal-Awtorità Maltija tal-Logħob hemmhekk hija kontra l-liġi. Allura kif jagħmel persuna biex jeskludi jeskludi li l nifsu li ma jmurx hemmhekk. Iva, nerġa' nirrepeti, iċemplu fuq il-wieħed seba' seba' seba'. U ġifieri li tieħdu ħsieb intom iva, bħala iva. fondazzjoni. Jagħmlu eh, jagħmlu appuntament mal-istaff tagħna, jiġu f'kunfidenzjalità assoluta, ituna d-dettalji, id-dettalji jinqasmu f'Central Database System u din is-Central Database System hemm aċċess għalija għal każinos u tal-lok u swali tal-tombola.
Iġifieri mhux il-persuna li vvizzjat irid imur u jgħidilhom tieħdu ħsieb intom bħala fondazzjoni. Iva, imbagħad kif l-ivvizzjat imur pereżempju f'każinò partikolari u jippreżenta l-dokument ta' identifikazzjoni, is-central database system jirraporta, jixgħel dawl l-aħmar u l-persuna ma tkunx tista' tidħol. Sibna li dawn il-rikjesti ta' esklużjoni jaffettwaw tajjeb fil-proċess ta' rkupru tal-persuna. Għandna ħafna kejl minnhom?
Iva. Li jiġu għax di di iva, iva, biex iva, tiġi biex tiġi tippreżenta ruħek u tgħidilhom isma' jiena rrid inkun eskluż minn dawn il-postijiet. Trid ikollok il-kuraġġ. Tifhem li inti għandek bżonn lajnuna, għandek problema. U hemmhekk tkun diġà l-bidu tal-fejqan. Eh? Ekku, jiġifieri li persuna ħan nirrikonoxxu li persuna iċċemplinna u tkun tittiġi biex tagħtina d-dettalji tagħha huwa pass kbir. Aħna nagħrfu dan u u nimxu nimxu il immexxu l-proċess b'sensittività kbira. Imma l-għajnuna qiegħda hemmhekk, nerġa' nħeġġeġ lin-nies hemm barra lil kull min qed jismagħni u jarani biex iċemplu wieħed seba' seba' seba', l-għajnuna qiegħda hemmhekk u aħna lesti li nagħtuhielkom. M'għandix dubju.
Ċemplu anki lill-Fondazzjoni il għaliex hemmhekk hemm nies professjonisti importanti ngħidu u l-kunfidenzjalità hija 100%. Qegħdin hemmhekk biex jgħinukom. Allura dawn il-persuni li jħossu li għandhom sitwazzjoni li għandhom problema fejn jidħol il-logħob tal-azzard, ehm, għandkom dawn in-nies li qed isejħulkom, qed jgħidulkom morru ħalli jkunu jistgħu jgħinukom. Eh, Kejn, grazzi tal-li kont. Manna naħseb dinja l-aħħar darba illi se niltaqgħu tul din is-sensiela, jalla jkollna ċans Illi niltaqgħu nkomplu niddiskutu s-sena diħla jekk Alla jrid. Grazzi ħafna, grazzi. Grazzi, grazzi li. Waqfa qasira ftit tarif pubbliċitarju ta' novella se jkun qiegħed magħna biex